Ĩ hĩ ona ũmũthĩ ndĩna kaũndũ ga kũmwĩra, ndĩmũcaragĩria tũũndũ o tũrĩa ndathiĩ ngĩmenyaga na nĩguo twarĩkanĩire, ngathiĩ na mbere ngĩmwĩraga na nĩgetha tũhĩganie. Ngĩhingũra channel ĩno ndaigire rekei tũnorane, na andũ aya mũtira subscribe ĩtĩkĩrai gũ subscribe na nĩgetha tũthiĩ na mbere tũgĩkũraga. Rĩu rĩ, Nĩ tũkwanjĩrĩria kũmenya maũndũ maingĩ handũ haha, tondũ niĩ naniĩ ndĩrokĩra oro mũthenya ngaiga reke ngacarie information, information is power. Ona kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga atĩrĩrĩ, my people perish for lack of knowledge. Tũtikũ perish ithuĩ no nginya tũcarie wisdom. Na rĩu rĩ, maũndũ marĩa matũthiũrũrũkĩirie rĩ, maingĩ mamo nĩ magũtũmwo nĩ caitani. Maingĩ nĩ irumi cia gũtũmĩrwo. Mahingĩ nĩ maũndũ ma gũtũnina na gũtũthahia. Ithuĩ na ithuĩ tũtirahota kwĩgita na tũtirahota kũmenya ũrĩa tũngĩka na nĩgetha tumanwo na maũndũ maya. Rĩu ũmũthĩ rĩ, ndĩrĩ o kaũndũ ndamenya. Na kaũndũ kau rĩ, nĩ ndũrĩte njũĩ. No ngona tarĩ kaũndũ ngwenda kwamba gũthibitisha. Nĩ waigua ũndũ ũramenya kana wanamenya no ũkaigua hĩ, we, ta reke nyambe thibitishe. Arabu nĩ ũkoragwo wĩna ũndũ ũrenda kwĩra andũ, ũkeyũria atĩrĩ, ĩ andũ aya mekũngua atĩa? Ĩ ngwaga kũheana wrong information kũrĩ andũ aya? Ĩ ngwaga kũmera maũndũ manjĩrĩrie kũria kana twatigire kũhoya Ngai? Aca, ũgecirania ũgecirania ũgecirania ũkamba ũkahũrwo. No rĩu rĩ, ũndũ ũrĩa ndĩmũrehagĩra haha nĩ ũndũ mũthime nĩ ndagĩtarĩ na ũkahĩtũkio. Na ũndũ ũcio nĩ wa maũndũ marĩa twaragia haha. Rĩu ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa kĩndũ kĩretwo bitter herbs, honey and salt you know bitter herbs bitter herbs nĩ irĩkũ maũndũ marĩa tũragerera rĩ nĩ maũndũ matũ matũrũrĩtie mata maitũ kanua nĩ ũrĩ waigua ũkaigua ũndũ ũkĩario kana ũkamenya ũndũ kana ũkahĩtũkĩra ũndũ ũkaigua nginya kanua gaku nĩ karũrũ mata maku nĩ marũrũ bitter herbs I mean ma, ma, bitter saliva, bitter mouth nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũgereire Nĩ tũragerera maũndũ maritũ mũno nĩ ũndũ wa maũndũ ma curses, evil spirits, maũndũ marĩa maikĩtio mĩena itũ maratũrehere maũndũ ma kũ fail in life, tũgacemania na pingamizi maũndũ-inĩ maingĩ. Rĩu rĩ, hena kaũndũ ngwenda kũmwĩra ũrĩa tũrĩkaga. Bitter herbs nĩ ta indo ici ciĩtagwo cinnamon, cloves, you know those herbs, rosemary, You know, Rosemary ndĩkĩrĩ bitter but onayo nĩ ĩra fall into that category. Um, nĩ harĩ, kwanza cloves, cloves nĩ njega mũno mũno mũno mũno. Indo icio nĩ tugaga rĩngĩ nĩ gacai ũranyua. Mahuti maya ma guava, nĩ wona mũbera? Mũbera Wĩ mahuti maguo nĩ marũrũ mũno those are just na nĩ kũrĩ guava tea. Guava tea nĩ mahuti macio ũkamatua harĩa mũmera-inĩ ũgatua tũrĩa tũcũa ũgathambia wega mũno ũkamathambia ũkamathambia ũkamathambia ũgacoka ũgatherũkia. Kĩndũ gĩothe ũratherũkia ona ĩtagwo kĩĩ grass something grass nĩ mũmenyaga indo icio nĩ ithuĩ twatuire cai nĩ cai wa macani no nĩ ĩtagwo tea. Koguo wona watherũkia mahuti macio ma guava ndũkũmekĩra cukari you are gonna be drinking that water after it cools down a bit you are gonna be drinking it that way. Rĩu nacio ici ciretwo cloves rĩ Cloves nacio ũngĩtherũkia nĩ ũkũnindi ũgĩkĩra gĩciko kĩmwe kĩa ũkĩ, na ndinaiga atĩ ona guava ndũngĩkĩra gĩcũkĩ kĩmwe kĩa ũkĩ, no ndũgekĩre ca mũcamo ũrĩa wa atĩ nĩ mũcamo ũracaria, tondũ twagĩrĩirwo nĩ kũnyua indo ici twĩ mbi i bitter, nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa bitter tũhotete kũgerera, ma evil spirits mothe magakua, tũrarĩkirie kũmenya atĩ thiri ya kũraga evil spirits nĩ kũnyua bitter herbs with honey.

Ũngĩthiĩ harĩa ha kĩrĩa ha ĩtagwo atĩa ga section kau ga spices nĩ ũgũcikora hau na nĩ ũkũgũra indo icio. Nĩ ũgũcoka ũgũre nginya cinnamon. Cinnamon nayo nĩ njega mũno mũno. Na kũngĩhoteka rĩ, tiga kũgũra cinnamon ĩno thĩe. Angĩkorwo ũndũ ũyũ ũrenda gwĩka nĩ ũcio ndĩraiga wa gũthondeka gacai, ĩtĩkĩra kũgũra cinnamon ĩrĩa tũmĩtĩ rĩtwo twenyewe tũtarĩ tũthĩe. Wagũra cinnamon ĩyo, ũthiĩ ũtherũkie, ũtukanie na cloves na ũtukanie na na cloves na cinnamon na nĩkĩ kĩngĩ ngugĩte? O na no wĩkĩre rosemary. Wona watukania. Maĩ macio mahora, o ihuti rĩmwe kana merĩ ma guava, mahora hanini ĩkĩra one tea spoon, ndũgekĩre table spoon, one tea spoon of honey. Koroga wega wakoroga wakoroga rĩ, nyua nyamũ ĩyo, that concoction ĩtagwo tea, no ti cai. Nĩ ta hĩndĩ, nĩ ta turungi ĩrĩa itũ ya macani, no turungi ya macani ndĩkĩrĩ ndũrũ ũguo. Ũkanyua ũkaigua nĩ ma nĩ wethirimũkwo tondũ kĩndũ kĩu nĩ kĩrũrũ. No namo ma spirit marĩa mothe ũikĩirio Nĩ ũcio mũru caitani. Ma spirit ma poverty, ma spirit ma mĩrimũ, ma spirit ma mĩtino, ma spirit ma kwaga gũ succeed maica-inĩ, atĩ ũrahingũra biacara ĩgatũra ĩkiritaga hau ndĩgakũhe mbeca, ma spirit ma kũgũa ma interview, rĩngĩ nĩ ũrenda gũthiĩ bũrũri wa na nja. ũhingĩirwo njĩra ciaku atĩ ona ũgĩthiĩ gũkinya harĩa gacicio-inĩ ka interview ka embassy ũgĩthiĩ kũhoya visa ona mũndũ ũrĩa ũheanaga ona ndarenda gũkuona arakũ dismiss ona ndagĩka ĩmwe ĩtanakinya. Ũhingĩrĩirio njĩra ciaku ciothe cia mbeca, ũkahingĩrĩrio njĩra ciaku ciothe cia mũtũrĩre, ũkageria kwĩgariũra gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere, nyua thikũ mũgwanja. Therũkia indo icio ndakwĩra thikũ mũgwanja, o mũthenya ũgatherũkia nuthu ngirathi, o mũthenya three quarter ya ngirathi, o mũthenya ngirathi ĩmwe but make sure every day nĩ wanyua rita rĩmwe those bitter herbs, hidden curses iria ciothe ihithĩtwo Maũndũ ma inheritance nĩ wahingĩrĩirio na gũtirĩ document ũngĩhota kũ process na nĩgetha ũhote kũ acquire mũgũnda ũcio warĩ wa baba wanyu, wa guka wanyu. Maũndũ macio mothe mahingĩtwo. Makinya marĩa mothe wathiĩ kũgeria gũkinyũkia mothe nĩ mahinge. Na ũkahingĩrĩrio nginya makinya ma mahoya. Ũrathiĩ kũgeria kũhoya, ũkanjĩrĩria kũruta mĩeũ. Ũkayũni, ũkayũni, ũkayũni, ndũramenya nĩ kũnoga kana nĩ kũhũta we ũraigua ũmĩeũ ona ndũngĩhota kwĩrwo Ngai ũndũ. Ona ndũhotaga nginya ona atĩa, ona wathiĩ ũrĩrĩ ndũrĩkoma, ũrarara ũgĩtara ĩtagwo atĩa, ũtukũ mũgima ndũngĩhinga maitho. Maũndũ macio mothe nĩ ma gũikĩrio, nĩ evil spirits iragũthumbũra thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ. ũnyue ũtherũkie indo icio ciothe ndakwĩra na ona ũgĩcitherũkia nĩ ndamwĩrire hĩndĩ ciothe ũgĩka ũndũ ũgekaga ũkĩaragia reke rũrĩmĩ rwaku rũkorwo rũkĩaria na rũkiuga kaũndũ aria na uge mahinya mothe marĩa matarĩ maku maimanĩte na Ngai mothe nĩ ndamatũma kuzimu and there is no weapon that is going to be formed against me that will prosper gĩkũyũ gĩa scripture ĩyo nĩ kĩrĩkũ? mahinya mothe magũikĩrio na magũtũmwo mothe matikũ prosper. Kiugo prosper nĩ kĩrĩkũ na Gĩkũyũ? Gĩkũyũ nĩ kĩritũ. Ũkaaria, ũkaaria, ũkaaria, ũniine mahinya macio mothe, ũmorage, ũmatũme kusimu katika jina la Yesu, na uuge Amen, na maica maku macoke kũhingũka. Rĩu nĩ twa, ũmũthĩ tũkwaragia ũhoro ũcio. Tũkwaragia ũhoro wa, wa bitter herbs iria twagĩrĩirwo nĩ, kũ- nĩ, gũ- nĩ, nĩ kũhũthĩra, na hau nĩho tũgũkinyia video ya ũmũthĩ, no ona rũciũ no tũgakorwo na ũgĩ ũngĩ mwerũ tũgakorwo tũkĩarĩrĩria haha. Koguo ũthiĩ na mbere na gũ subscribe channel ĩno. Haa andũ aitũ mũtiĩtĩkĩre gũ subscribe, mũtiĩtĩkĩre kũhe video ĩno like, Ona mwĩtĩkĩre gũ comment hau na nĩgetha tũkũre tũhote gũteithĩka. Twagĩkĩkirima ndara ithuothe erĩ gũtirĩ mũndũ ũrahota kũmenya kaũndũ ka nahau nja rĩ, tũgũtũra o tũthiũrũrũkaga ũguo, tũgathiũrũrũka tũgathiũrũrũka na tũtirona ũndũ mwerũ. Kwoguo ĩtĩkĩra gũ subscribe na kũhe video ĩno like na nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩaranagĩria thĩinĩ wa video ĩngĩ. Mũrathimwo mũno.